Әбу Хәнифә мәчетендә кунак. Шәһәребездә матәм көне булып узды. Мөхтәсибәт иң креатив җимлек ясаучыны билгеләде. Мәдрәсәбездә кунак. Имам Мөхтәсиб очрашуда катнашты.

Дамир хәзрәт үзенең төпле насихәтен Бакара сүрәсе белән башлап җибәрде. Раббыбыз Адәм баласын курку, ачлык, мал биреп һәм алып сынармын дигән дип сөйләде. Халыкны дин белән яшәргә өндәде. Җыелыш өстәл артында дәвам итте. Иң беренче менә бу аятьнең сезгә тәфсирен укып китәсе килә. Аллаһ Субхана Тәгалә безләргә ошбу аятьләрдә әйтә, Әй мөэминнәр! Без сезне әлбәттә сыныйбыз куркынычлардан бер куркыныч биреп, ачлык биреп, малларыгызны киметеп, сәламәтлекләрегезне киметеп, көтмәгәндә якыннарыгызны үтереп, игеннәрегезне һәм бакча җимешләрегезне киметеп, Аллаһыдан сынар өчен бирелгән төрле авырлыкларга риза булып, Ханан Аллаһ юлыннан баручы чыдамлы мөэминнәрне Аллаһның рәхмәте вә җәннәте белән шат ит. Нәсыйхәтләребезне Үзеңнең киң рәхмәтең илә булмыш хата һәм дә кимчелекләребезне гафулардан әйләп, кабуллардан кылып, шушы мөбарәк булган кичәләребездә сөекле пигамбәребез Мухәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә Күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез ирешсә иде. Йа Раббым, Алла шушы мөбарәк булган кичәләребездә үзләренең кыйммәтле вакытларын сарыф итеп шушы бинага килеп, мәчеткә килеп, ягъни Синең каршында гыйбадәт кылып, шушы вәгазьне тыңлаган һәрбача мөселман кардәшләребезгә әҗерләрен насыйп итсәң иде. Йа Илаһи, Йа Илаһи. Дүртенче февраль көнне Буа эчке эшләр бүлегенең унике хезмәткәре, үзләренең хезмәт вазифаларын үтәгәндә, фаҗигале рәвештә үлә. Шул кайгылы вакыйганы искә алып, районда матәм көне булып үтте. Буа имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, протоиерей Иоанн Ткачук, Буа районы полиция җитәкчесе Ринат Фиргать улы Хәсәнов, вафат булучыларның әти-әниләре, гаиләләре,

Зур кайгыда катнашкан вафат булучыларның әниләре, әтиләре, туганнары. Аллаһы Тәгалә безгә шушы дөньяны бер сынау өчен җибәрде, һәрбер нәрсәгә әҗәл дигән әйберне бирде. Һәм мин моны шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер хадисен искә төшерәм. Хуббу ватану минәл иман, химаятул ватану минәл иман. Шушы үзебезнең ватаныбызны ярату, Үзебезнен ватаныбызны саклау ул безнен иманыбыздандыр. Йә илаһи, йә илаһи. Җиденче февраль көнне Буа мәдрәсәсендә район мөхтәсибәте тарафыннан игълан ителгән җимлекләр ясау конкурсына йомгак ясалды. Бәйгедә егерме җиде эш катнашты. Җиңүчеләрнең исемнәрен атаганчы, муниципаль район башлыгы Ранис Рафисович Камартдинов сәламләде. Ул бу чарага уллары белән әти буларак килгән иде. Аннан район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсанов бу конкурсның мөһимлеген аңлатып китте. Катнашып, менә хәзер кормушкалар, аннан соң инде бераз соңрак инде без, иншалла, менә бу Скворечник дигән чараларны уздырырбыз алла теләсә. Аларны да менә мәчетләргә, башка җирләргә элеп-нитеп, аларда да инде, иншалла, Алардан да файда күрерләр, иншалла. Бу мероприятие турында мин балалардан белдем. Садикта бу чара үткәргәннәр, аннары бөтенесен шунда мәдрәсәдә җыеп, дөрес сүзләр әйтеп, вәгазьләр әйтеп, бу эш бик тә кирәкле эш. Моны оештырган өчен сезгә рәхмәт. Мондый әйберләр күбрәк кирәк, безнең парклар ачылып килә. Чыгышлардан соң җиңүчеләрнең исемнәрен атадылар. Алар түбәндәгеләр. Беренче урын, бишенче гимназия укучысы Сенгатов Салават, икенче урын, икенче лицей укучысы Хәсәнова Илнара, өченче урын, Килдурас авылыннан Гомәрова Адилә.

Илнур Гобәйдуллин мәдрәсәбездә кунакта булып китте. Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм хайваннарга карата яхшы мөгамәләдә булырга кушкан. Кошларны ашату, зур савап. Аларны ашату өчен җимлекләр ясау кирәк. Җимлекләр ясауның әһәмияте турында Зөя буйлары дәүләт заказнигының начальнигы Илнур Илнур Гобәйдуллин мәдрәсә шәкертләренә аңлатты. Соңыннан ул Буа мәдрәсәсенә Кызыл китап бүләк итте һәм шәкертләр белән бергә җимлекләр элде. Унбишенче февраль көнне Буа ял итү үзәгендә әфган ветераннары белән очрашу булып узды. Очрашуда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Фәнис Мифтахов, Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов катнашты. Хәзрәт ветераннарга, килгән кунакларга, сугыш җәмгыятькә никадәр зарар китерүен аңлатып китте. Безгә сугыш кирәкми, безгә тынычлык, иминлек кирәк, диде Илмир хәзрәт үз чыгышында.

Ә менә шул сезгә дә инде шушы бер үзенең хикмәте белән шунда җибәргәндер. Аллаһы Тәгалә сезнең шунда булуларыгыз да юкка гына булмаган, кемдер анда үзенең гомерен дә куйган, кемдер үзенең шушы сугышта кемдер вафат булган, зур кайгылар да булгандыр гаиләсенә, әниләренә, гаиләсенә, Аллаһы Тәгалә анда булучыларында үзебезнең шушы булган мөселман кардәшләребезнең дә рухларын шат кылса иде һәм инде аларның гаиләренә Аллаһы Тәгалә хәерле сабырлар биреп һәм сезгә дә, әлхәмдүлилләһ, инде безнең менә Әфганчылардан да имамнарыбыз да бар, әлхәмдүлилләһ, инде имам булып та эшлиләр мәчетләребездә, сез дә хәзерге вакытта шушы дөньяда да үзенең үзләрегезнең хезмәтләрен куясыз, бигрәк тә инде шушы балаларны тәрбияләүдә зур хезмәтне куясыз, шуңа күрә инде киләчәктә дә менә шундый сугышлар булмаса иде. Киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә барыбызны да сакласа иде, һәм инде Ибраһим галәйһиссәламнең догасын искә төшереп әйтәбез, Аллаһ Тәгалә Коръәнда аны искә төшерә, Раббана җәгәл һаза бәләдән әминә. Ибраһим галәйһиссәлам дога кыла иде, кая барса да, И Раббым, безнең шәһәребезне, безнең ватаныбызны имин кылса иде, һәрбер нәрсәдән. Аллаһ Тәгалә барыгыздан да разый булсын иде. Рәхмәт. Бу дәһшәтле сугышта күпме кан. Күпме күз яше түгелгән. Шуңа да бүген без Әфганстанда батырлык күрсәткән яфуарларны хөрмәт итәргә һәм Ватан өчен гомерләрен биргәннәрнең якты истәлеге алдында баш ияргә тиешбез. Көт, әнием, кайтырмын, дип язган хатлар. Ир-егетләребезне Әфганстан җирендә гомерләрен өзделәр, гарипләнделәр, ике йөзенче номерлы самолет бортларында безнең районга да табут кайтты.

Аны мөхтәсибәтнең спорт өлкәсендә ярдәмче булучы Салаватуллин Марсель әфәнде оештырды. Ярышта сигез команда катнашты. Алар арасында Хакимият командасы, Шикәр заводы, Электр челтәрләре, Адавтоломбай, Юность һәм Буа мөхтәсибәтеннән ике команда катнашты. Беренчеләрдән булып Буа имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов килгән командаларга үзенең хәер-фатихасын, рәхмәтен җиткерде. Уенчылар икшәр команда булып тупланды һәм уенны башлап җибәрделәр. Уен барышында уенчылар тәмле сый-хөрмәт, чәй, кофе белән сыйланып тордылар. Илә намазыннан соң нәтиҗә ясалды, нәтиҗәләр шундый. Беренче урынны Адавтоломбай командасы, икенче урынны Буа Электросеть командасы, өченче урынны Буа мөхтәсибәте командасы яуладылар. Ахырдан мөхтәсибәт исеменнән кубок һәм мактау кәгазьләре таратылды.